Miarahaba antsika rehetra rehetra. Nanapa-kevitra izany ny tenako ao anatin'ny fikarohana momba ny tontolon'ny tanora fa hanao an'ity fanadihadiana tao an-jotrana en ligne ity. Ary ny tanjona farany dia hamoaka boky anankiray antsoina hoe Génération Crise. Niniana tsy nadika tamin'ny fiteny gasy ny génération na hoe indray mira, ary niniana tsy natao amin'ny teny frantsay ny crise mba hahafantarana fa malagasy ilay izy. Tsy izany fa izao, ny ma, ny olombelona rehetrarehetra izay mbola velona amin'izao fotoana izao izany an, indrindra fa ireo izay teraka na taloha kely na nandri na nanomboka teo amin'ny enimpolo sy eninjato sy arivo maka aty an, dia saika taranaka ny niaina krizy daholo. Tsika rehetra rehetra izany niaina krizy, fa ny habetsany tsy mitovy satria izay taty aoriana mazava ho azy fa niaina krizy vitsivitsy, fa na inona inona dia itsika rehetra rehetra izany an dia zanaka krizy daholo. Tsy gnz dahihany. Tsy ny tanora soixante douze ihany fa tsika retraretra ireo. Dia ny petrakolana zany dia hoe fa maninona no miverimberina le krizy. Dia ny mety fanontaniana mety hipetraka dia hoe miverimberina ny krizy satria misy an'izao misy an'ry, mandeha ny adihevitra hoe ny olona no olana sa ny sa ny rafitra sy ny sisa sy ny sisa. Fa ho anah manokana zany de te hijery lalana hafa aho hanazavana an'le izy hoe mifamelona le krizy sy le olona. Zany hoe misy cycle izay mifam- cercle vicieux zany, mifamelona le izy. Ka rehefa mandeha le krizy de le olombelona zay hatramin'ny potsiran'ny voamasony de niaina tao anaty krizy de lasa zanaka krizy izy zany. ary ny tontolo izay ibeazany sy ivelomany dia misy krizy. Dia iny anefany an, manefy fomba fisainana sy fomba fieritreretana ao anatiny. Izay ilay antsoin'i Pierre Bourdieu hoe habitus na adikadikako tsotsotra hoe raiki-tapisaka. Mbola mila miera amin'ny amin-dry zareo amin'ny Akademia angamba. Io raiki-tapisaka io an, dia ilay fa- famaritan'i Bourdieu azy hoe mitarika anao hanana fomba fisainana sy fieritreretana sy fomba fihetsika izay itarafana an'le zavatra niainanao. Ka ny fanontaniana zany apetraka amin'ny rehetra rehetra de hoe inona fiatraikan'le krizy niainanao reny amin'ny toetranao, amin'ny toetrantsika mianakavy reo? De ndra samy manao fandinihan-tena zany tsika, introspection, amin'ny alalan'ny famaliana an'le fanontaniana zay alefa anjotra io ao anatin'le rohy a, hoe aiza ho aiza ah zany manoloana an'zany, za ve mpamelona an'le krizy? Sa za no iharan'le krizy? Zay zany zavatra ho valiantsika zany zay zavatra zay ao anatin'io fanontaniana io. De rehefa vita zay de ho hita eo ny fandehany an, fa misy petra-kevitra maromaro zay heveriko fa tokony ho halalinina ary mety no fitaovana hoentintsika hialana amin'izao krizy izao satria mafy loatra izao zavatra mitranga izao a, tsy hananana fanantenana loatra izany a, ho an'ny firenentsika le le zava-misy ary tsisy samy tia an'ity tanindrazana ity daholo tsika de heveriko fa tokony ho zany hieritreritra ihany koa mandini-tena sy mandinika iombonana. Dia antso moa no ataoko hoe iaraha, boky iarahantsika manoratra ity, izany hoe amin'ny alalan'ny famalian'ny tsirairay avy dia efa manoratra an'ilay boky izy amin'izay fotoana izay, fa rehefa avy eo koa mety mbola hisy antso manokana ho an'izay manan-talenta amin'izay zavatra izay. Dia izay angamba mba anjara biriky ihany koa ho entina ho amin'ny famahana an'ity olan'i Madagasikara izay mampalahelo loatra ity tanindrazantsika ity. Izay izany no anton'izany anoratana an'ity boky ity dia izy moa efa alefa amin'ny indrindra indrindra fa ny tambajotran-tserasera, Facebook, LinkedIn, alefa amin'ny mailaka ihany koa, ho alefako amin'ny YouTube koa izany.